Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студида Альбина Вәлиева. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Питбай катнашында юл хәләкәте. 18 яшьлек йөртүче хастаханәгә озатылган. Өченче этап Красный ключ дамбасында ике ярым чакрым юл өлеше яңартылачак. Табигатьне саклау уртак бурыч. Түбән Кама районында законсыз чүплекләргә каршы көрәш дәвам итә. Аларның хезмәте шәһәр йөзе. Түбән Камада төзүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котладылар. Балаларга уен мәйданчыгы, өлкәннәргә ял урыны. Түбән Камада тагын бер ишек алды яңарды.

Алдагы материалда. Югары маневрлы мотоцикллар, махсус саклану экипировкасы, элемтә чаралары урнаштырылган шлемнар, Түбән Камага Татарстан Дәүләт автоинспекциясенең аерым махсуслаштырылган мотобатальоны хезмәткәрләре килде. Максат бер, юлларда иминлекне арттыру, Һәм һәр хатаның җитди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин булуын искәртү. Бер тәүлек эчендә генә полиция хезмәткәрләре 30 административ хокук бозу очрагын ачыклаган, алар арасында дәүләт теркәү номерларыннан башка йөрү, мәҗбүри иминият полисы булмау, шлемсыз идарә итү, шулай ук бер җинаять эше кузгатуга нигез булган факт теркәлгән. Моннан тыш, питбайкны балигъ булмаган балага бирү очрагы да ачыкланган. Транспорт чарасы белән унике яшьлек кыз идарә иткән. Питбайк аның әти-әнисе исеменә рәсмиләштерелгән.
Мототранспорт иң куркыныч транспорт чараларының берсе. Хәтта кечкенә генә юл-транспорт һәлакәте дә җитди җәрәхәтләргә китерергә мөмкин. Мототранспорт белән идарә итү тиешле категориядәгы йөртү таныклыгы булган очракта гына рөхсәт ителә. Мондый таныклыгы булмаган килеш мототранспорт белән идарә иткән өчен административ җаваплык һәм штраф каралган. Мототранспорт хуҗаларына карата контрольнең көчәйтелүе турында Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Беляев хәбәр иткән иде. Хокук бозулар турында Эчке эшләр идарәсенең кизү бүлегенә яки Дәүләт автоинспекциясенә шалтырата аласыз. Сезон башланганнан бирле Түбән Камада мототранспорт катнашында унсигез авария теркәлгән. Алар нәтиҗәсендә ун кеше имгәнү алган, шуларның икесе, балигъ булмаган балалар. Гөлия Нигъматуллина, Анжелика Степанова, Әнтәр яңалыклары.
Ике тәгәрмәчле транспорт катнашындагы соңгы юл-транспорт һәлакәте дә юлда игътибарлы булырга кирәклеген күрсәтә. Корабельный урамы белән Тынычлык проспекты киселешендә питбайк белән җиңел автомобиль бәрелешкән. Авария мизгеле видеокүзәтү камерасына эләккән. Кадрларда күренгәнчә, Kia Rio борылыш ясаган вакытта Аңа уң яктан зур тизлек белән килгән мотоцикл бәрелә. Унсигез яшьлек йөртүче берничә метр читкә очып китә һәм башка машинага килеп керә. Егет төрле дәрәҗәдәге имгәнүләр ала, аны ашыгыч ярдәм белән хастаханәгә алып китәләр. Хәзер аварийның барлык нечкәлекләре ачыклана. Киләсе атнада Красный Ключ дамбасы юлында ремонт эшләре башлана. Бу төзекләндерүнең өченче этабы. Аның кысаларында 2 километр 500 метр озынлыктагы участок яңартылачак. Эшләрне бер ай эчендә тәмамларга планаштыралар. Юлны ремонтлау өчен подрядчы оешма билгеләнгән, килешү төзелгән. Исегезгә төшәм, Пантон күпереннән алып Илинка авылына кадәрге участок бакчачылык ширкәтләренә керү юлларын ремонтлау дәүләт программасына керде. Беренче этапта 700 метр, икенче этапта бер километр 600 метр озынлыктагы юл өлеше яңартылган иде. Түбән Кама районында чүплеккә әйләнгән ике территорияне тәртипкә китерәчәкләр, аларны экологлар ачыклаган. Беренчесе Нефтехимик бакчачылык ширкәтендә, биредә 1000 квадрат метрдан артык мәйданда төрле калдыклар җыелган. Икенче урын Красный Ключ бистәсендә ачыкланган, аның мәйданы 90 квадрат метр. Татарстанның Экология министрлыгы чүп-чарны юк итү таләбе белән Бакчачылык ширкәтенә һәм Түбән Кама районы башкарма комитетына кисәтү җибәргән. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз, шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Торак йортлар, социаль объектлар сафка бастырып, уңайлы һәм заманча шәһәр мохитен булдыруга үз өлешен кертүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котладылар. Россиядә Төзүчеләр көне августның икенче якшәмбесендә билгеләп үтелә, быел ул тугызына туры килә. Халык иҗаты йортында әлеге уңайдан тантаналы чара узды, кунаклар өчен бәйрәм концерты әзерләнде, ә үз эшендә югары нәтиҗәләргә ирешкән иң лаеклы төзүчеләргә Дәүләт бүләкләре тапшырылды. Тулырак алдагы минутларда.
Түбән Камада Төзүчеләр көнен бәйрәм итү шәһәрнең легендар шәхесе Евгений Королев һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Аның исеме Түбән Кама төзелеше, тарихы һәм үсеше белән аерылгысыз бәйле. Студентлар, тармак ветераннары һәм мәртәбәле кунаклар Евгений Королев бюстына чәчәкләр салдылар. Тантананың төп өлеше халык иҗаты йортында дәвам итте. Фойеда кунаклар булачак төзүчеләр, политехника көллияте студентлары әзерләгән проектлар күргәзмәсе белән танышты. Яшьләр заманча шәһәр төзелеше, экологик яктан уңайлы торак комплекслары һәм аның архитектурасы турында үз карашларын җиткерделәр. Сегодня вашему вниманию хочу представить. Бүген сезнең игътибарыгызга милләт торак комплексы концепциясен тәкъдим итәсем килә. Хәзерге шәһәр төзелеше, яңа йортлар салу белән бер рәттән табигатьне дә саклау бурычын куя. Минем проект нәкъ менә шул мәсьәләне хәл итүгә юнәлдерелгән. Түбән Кама тарихында шәһәр төзелешенә катнашкан шәхесләр бихисап. Бәйрәмдә тармакның алдынгы вәкилләренә дәүләт бүләкләре, Мактау грамоталары һәм Рәхмәт хатлары тапшырылды. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Беляев билгеләп үткәнчә, бүген дә, катлаулы икътисади шартларга карамастан, төзүчеләр шәһәрне үстерүгә зур өлеш кертә. Именно строители внесли тот вклад. Нәкъ менә төзүчеләр бүгенге Түбән Каманың нигезен салды. Хәзер дә шәһәрдә төзелеш киң колач белән бара, яңа объектлар сафка баса. Тантананың иң дулкынландыргыч мизгелләренең берсе, беренче төзүче Борис Чигарковка Түбән Каманың Мактаулы гражданины исеме бирелү булды. Зал аны басып алкышлады. Я хочу сказать город, посудите сами. Шуны әйтәсем килә, үзегез уйлап карагыз, шәһәргә нибары 60 ел, ә бүген Түбән Кама халык саны буенча республикада өченче урында тора. Шәһәрнең нинди матур, төзек һәм уңайлы булуына игътибар итегез. Сәхнәгә төзелеш оешмалары, хезмәт коллективлары һәм тармак ветераннарын да чакырдылар. Алар арасында шәһәрнең беренче төзүчеләренең берсе Иван Коршун да бар. Ул Түбән Камага иң беренче чаналы трактор колоннасы белән килгән.
Мин дөньяның бик күп почмакларында булдым, шуны ышанып әйтә алам. Түбән Кама, матур, яшеллеккә күмелгән шәһәр. Биредә киң күңелле, ярдәмчел кешеләр яши. Монда һәрнәрсәдә кешеләргә карата кайгырту сизелә. Түбән Каманың үз йөзе, үз рухы, үз җаны бар. Я знаю, город будет, я знаю, садо цвесь, когда такие люди. Мин беләм, шәһәр булыр, бакчалар чәчәк атар, ватаныбызда сезнең кебек кешеләр булганда, дигән юллар нәкъ менә сезнең турында әйтелгән кебек, кадерле беренче төзүчеләр. 60 ел элек бу җиргә килгәндә, мөгаен, бик азыгыз гына монда шундый куәтле сәнәгать үзәге генә түгел, ә яшеллеккә күмелгән чын шәһәр-бакча үсеп чыгар дип күз алдына китергәндер. Төзүчеләр көненә багышланган бәйрәм кичәсе Түбән Кама артистлары катнашындагы концерт программасы белән үрелеп барды. Гөлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары.
Төзүчеләр проспектындагы 64 нче йорт ишек алды яңа төс алды. Биредә безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү эшләре башкарылды. Яңа юллар, заманча балалар мәйданчыклары һәм өстәмә машина кую урыннары, Болар барысы да йортта яшәүчеләрнең көндәлек тормышын уңайлырак итү өчен эшләнде. Ишегалды ачылышы җылы бәйрәмгә әверелде. Анда Түбән Кама мэры Радмир Биләев һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин катнашты. Шәһәр халкы өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде. Өлкәннәр дә, балалар да Зумба биеде, төрле уеннарда катнашты, осталык дәресләрендә үзләрен сынады. Теләүчеләр маскировка челтәрләре үрүдә һәм коры душ әзерләүдә дә катнаша алды. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында узды. Кичәнең музыкаль бизәге булып Илһам коллективының концерт программасы булды. Күрешеп, хәле белешергә, әрәмгә үткәрми әле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә әле, әллә ничекләрдер. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Хәерле кичләр сезгә!